eh, ndadzoka zvekare two things or probably one to correct here vanondiziva vanoziva kuti manjeds vamwe vanoziva kuti drone commander manjeds the ananaki the royal bloodline Right, isusu basa redu ndere kumiririra vanhu vanodzvinyirirwa kana panenge pakudzvinyirirwa vanhu vemunyika medu paya paya basa redu ndere kumiririra masituation akadaro right so eh, paita kaishu kekuti mupfana holy ten abuda ari kutaura nyaya dzake ndakamboti nini handifarira hangu kukomenta nyaya dzakaita sei dziri private but the reason why i am now talking about it is because paita vamwe vanhu vemusangano vaakuunganidza vanhu vachiti pasi naholy ten parally pasina holiten nekuti ari kutaura zvakati zvakati pamusoro pemba yapresident aiwa karegaidze regedzai ndikubetserei inini mafungiro angu okay ngatibetseranei ngatitarisei mamiriro akaita zvinhu kana kuna namambo vaya vanombotongawo nyaya dzakadai so betserai shon betserai collins chaitika panapa ndechekuti shoni akamitisa mukadzi wemunhu according to what murume wacho zvaari kutaura handiti now it's very clear because holy ten has gone on his instagram and posted a post yakatonyorwa kunzi shon uya utore mwana wako so as i continued to dig deeper into this issue i then found out kuti pakamboitwa kadhiri kekuti munhu anyarare but kunyarara kwacho kwaramba e, imi mese muri kumanya muchiita kuti hama dzedu dziti pasina holitenzi singazivi kuti holy ten wacho ndiyani anoita nezveiwo chii chaitika ko muri kudiko kutangira nyaya pairi kutangira chaipo chaipo kuti aiwa zvakazoitika kuharare ndezvekuti e, eh, shoni anga achidanana nemukadzi wemunhu akanhumburisa mukadzi wemunhu saka murume wacho mudiki saka apa ko madiko sezvaka zvaakataura holy ten endai kakumba kwacho handiti akataura kuti huya kumba kwangu futi so at the end of the day kana muchida kubetsera imimi imimi vanhu muri kuda kuti muri kuitisa marali enhema imimi endai munoripa holy ten pane kumuitira chigenga chekuda kumugenghera zimbabwe yese endai munoripa makakanganisa makapwanya ruzhowa imba yeumwe murume saka inini advise andiinayo kune vanhu vaya vada kushandisa zita remusangano vaya muri kutikanganisira musangano you are destroying trust yevanhu in the name yezanu p f muri kunzwaka muri kutikanganisira musangano muri kutikanganisira zvakawanda Holy ten whether izanu PF hasi zanu PF kana kuti chii kana kuti ini ndiri zanu PF hansi zanu PF ndakutaurirai chinhu one we are a country that should have morals tiri nyika inofanira kunge ine mamorals as far as i can see at this point The state house, the first family should be exemplary in having these morals and keeping these values. Asi chatatoona panapa papotseka kune vaye vaye vese vanotamba nanashoni vaye ndoda kukuratidzai chinhu one eh, ukanzwa kuti shamwari yako imbavha yasungwa imbavha yabatwa zveshuwa iwo wotemba nayo iwo wanga usingazivi kuti imbavha unenge wakakotsira okay so zvaitika kuna holy ten hazvisi kuzoitika kuna holy ten chete zvatoitika probably kune vanhu vakawanda tichavawo hedu wobuda asi the other reason yandiri kutaurira panapa nhasi ndeyekuti ndoda kuti imimi vapfanha mayouth imimi mudzidze chimwe chinhu one dzidzai kuzvishandira mozvitengera marange rover yenyu nekuzvitengera zvinhu zvenyu nekutenga dzimba dzenyu handiti maona kuti munhu akanzi apuwa chakati akufamba nerange rover azopuwa chakati he zvakati zvikati there is a reason behind that there is a reason behind that ukaona varume vachifarira farira pamba pako stereki pane zvinhu two zvavari kufambira two edha vari kufambira vana vako vasikana kana kuti vari kufambira mudzimai wako iwe so vapfana imi makura iko zvino munofunga kuti kufarirwa kana kuti kuita sei hakuna murume anoinvesta nguva yake nekushandisa petrol yake nekukutengera range rover nekukutengera imwe range rover nekukutengera imwe range rover nekukutengera imwe range rover nekukutengera benz s500 nekukutengera chii manje manje tichanzwa umwe murume murefu akuchema futi akutaura nyaya dzake kuti aiwa izvi ndo zviri kuitika izvi ndosaka ndiri kutaura wakomana kuti look at this situation and learn learn from this hakuna zvinhu zvemahara manzwa hakuna zvinhu zvemahara zvinhu zvemahara kuzvigadzirira iwewo upenyu hwako kuti huite zvakanaka ndo zvemahara izvozvo so kune vaye vava kushandisa zita rezanu p f kuita marally nekuti pasi paya pasina holy ten teereraika ko madii kutsanangura nyaya yacho kuti aiwa mwana wapresident kustate house akamitisa mukadzi wemunhu saka murume wacho akukomplaina okay ndo nyaya yacho yatiri kuda kungotaura panapa so isusu we are watching Holy ten, we have your support. We are watching. Ndo chokwadi chocho. We are watching. Tikuda kuona kuti chii chichaitwa nana Collins wacho, chii chichaitwa naShoni wachona. Chataa kuziva isusu kuti Shoni anonyenga vakadzi vevanhu, anomitisa vakadzi vevanhu chete. Kune vaye vaye vanotambira around Shoni nani nani, zivai zvese izvozvo. Kune masoja mamwe ayayaya. muchifara muchiti vakuru vebasa vasvika chichichichi chenjerai vakadzi venyu panzwa ukangoera wangwara pazvinhu zvakaita seizvozvo hautenderi kuti anyone atambire padhuze nemukadzi wako because vanhu ndo zvavanovinga izvozvo hakuna zvinhu zvinofambirwa nevarume kudarika izvozvo ukangozviziva hausori uchiita mapati nekuita mafunction nekuita chichii unotozviziva kuti aa munhu afambire mahara wanzwa munhu afambire mahara ukangozviziva chete kuti pano pasi hakuna munhu anofambira mahara munhu afambire mahara muupenyu munhu anofambira zviripo edha munhu anofambira kumba kwako vana vako vasikana kana kuti munhu anofambira mukadzi wako saka unofanira kudzidza kuisa malimits muri kunzwa ka imimi vafanira macelebrity imimi mese mukupuwa mota kuti muite marelations ndonzwira tsitsi vaja praise inini i just want to be honest i feel sorry for him um, he's been tied first time unofunga kuti igift wozoona kuti ah, there's something more to it wotozonzwa mukadzi wako akunzi ah, mukadzi wacho apresa atenge kwachichichi handisi kuti ndo zviri kuitika ndingotaura kuti semurume ini handidi kuti mukadzi wangu atengerwe mota neumwe munhu handi handiite zvinhu zvakadaro and hazviitike zvinhu zvakadaro e, kuratidza kuve a big failure ukaona mukadzi wako akutengerwa mota noumwe murume iwo wakasunura iwo wototenda wotouchira sana fandan ndakaona fandan achiuchira aka, aka akapfugama pasi so ndopaunoona kuti uh, desperation yakaipa desperation yakaipa and inini chandisingazive ndechekuti kana madzimai aenda kumba ka anoenda kumba achinoti chii anenge achitaura kuti chii kana asvika kumba watengerwa mota musi wamoburana iwo hausi baba ndakatengerwa mota iyi nawicknell vese ana docas moyo avo zvekutengerwa mota zvine zvazvinazvo mukati hapana chinoshamisira ukaita mota dzakawanda ka uchaona kuti its just a car yanomuka one day uchidriver one musi woyo haudzidrive dzese ten ka one so thereis nothing really special about mota or all these things that we uh, end up getting into but chandogoda chandongoda kutaurirai kavakomana chenjerai chenjerai akazoti hunzvi chenjerai chengetedzai mhuri dzenyu chengetedzai vana venyu vakomana vepolitics ava havafambiri chinhu chimwe chete mudzimba dzenyu mungogara mazviziva shon enda unokumbira uregerero kuna holy ten imi maoka munangagwa endai munoripa zvekuda kutiurayira mwana nekuti akombrena kuti ndo zvamuri kuita izvizvi zvaadai mambomira takatokutarisawo nemaziso matsvuku dai mambomira kuita zvinhu zvakadaro dai mambomira chamakutidzidzisa ndechekuti aiwa kana nemiwo vakadzi venyu vanofanira kunyengwa ndo zvamakutidzidzisa izvozvo ende wo futi ka iwo vakadzi vakaroorwa kwamunangagwa vandimaona kuti varume venyu vanonyenga ka ndozvatakutoziva kuti aiwa eh, dzidzaiwo kuti pamunowana kamukana kai kai itaiwo zvamunoda haona kungoswera muchingorohwa muchingoitwa zvese zvinenge zvichingoitika zvezvo ini ndinongotaurawo chokwadi e, chokwadi chandotaura ndechechacha chisingaputse ukama e, vanenge vakaroorwawo kamunangagwa vakutozivawo kuti aiwa kunoku kunonyenganwa nyenganwa chete thats all i can say asi shon enda anokumbira regerero kuna holy ten enda unoripa wakamitisa mukadzi wemunhu kazviitwe izvozvo nyenga hako but kumitisa mukadzi wemunhu ha hatoona ndakutosvikirwa ndakutokosora but anyway ndachirangotsura vaive vakushandisa zita remusangano vaive kuti pasina holiday nayo haisi nyaya yemusangano iyi haisi nyaya yemusangano siyanai nemusangano siyanai nekuisa holiday nemusangano this is non political hazvine nepolitics izvi endai munoripa mfana uyu endai munomuripa kana maripa motora mwana wenyu monochengeta mwana wenyu chete otherwise tinashe mugabe hero basa manjed zananaki the royal bloodline